ब्राह्मणक पग धूलिसँ पवित्र भेल ठाम छियै सीता स्वयंवरके ई स्थान छियै गार्गी याज्ञवल्क संवाद भेल जतय मिथिलाके केन्द्रमे बसल ई सौराठ गाम छियै सोमनाथ छथि बसल ओतय जतय माधवेश्वरनाथ छियै नमस्कार हम छी कपिल कुमार झा आओर अहाँसभ देख रहल छी अनमोल मिथिला हम पहुँचल छी सौराठ सभागाछीमे सौराठ सभागाछीमे आइ बारह तारीखके काल्हिखन रवि दिन सवा करोड़ पार्थिव शिवलिङ्गके पूजन हैत एहिके लेल तैयारी एकदम अन्तिम चरणपर अछि देख रहल छियै जे ई जे छै से हवन कुण्ड अछि एहिमे हवन हेतै बनि रहल छै ओ लगातार बनि रहल छै ओकर काज भऽ रहल छै एकटा हवन कुण्ड हैया ई तैयार भऽ रहल छै एहिठाम जे छै से एहिमे महादेव पूजा हैत और ई एहिठाम हवन हैत एहि तरहके एक सए आठ कुंड छै पाबनि अपन मित्रके जे ओ हमर देखाबथि ई पूरा पंडाल बनल छै ई हवन कुंड बनल छै हरेक गाँवसँ जे टीम अबै जाइ जेतै ओ टीम एहिठाम महादेव बना कऽ पूजा करता एहिमे हवन करता देख रहल छियै जे माधवेश्वरनाथ महादेव मन्दिरके सामनेमे महादेव जे बनता ई माटि जे चालि कऽ राखल गेल छलैए ओ माटि उठा कऽ जा रहल छै ई माटि की भऽ रहल छै महादेव बनथिन ई कतऽ जा रहल छै देख रहल छियै जे माटि जे चालि कऽ राखल गेल छलै शुद्धताके साथ राखल गेल छलै ओ जे काल्हिखन महादेव बनतै ओहिके लेल पार्थिव शिवलिङ्गके लेल ई माटि जे छै से एतऽसँ लोड भऽ कऽ जा रहल छै जे मशीनमे बनतै हम ई जे देख रहल छियै जे महादेव जे बनथिन पार्थिव शिवलिङ्ग जे बनथिन ओ गङ्गाजलसँ सानल जेतै माटिके ओहिके लेल टैंक राखल छै ओहिमे गङ्गाजल छै ई गङ्गाजलके तते आओर ई महादेव बनथिन जे ताहि लेल जे छै से सानल माटि होइए ओ माटि तैयार भऽ रहल छै ओ माटि होइए छै एहिमे सँ माटि निकालि कऽ जेतै काल्हिखन

मिला कऽ महादेवके माटि तैयार हेतै जे ब्रह्म मुहूर्तमे जा कऽ शुरू हेतै बननाइ काल्हिखन जे भारी संख्यामे दर्शनार्थी सब एता हुनका सबके लेल जलक व्यवस्थाके लेल टंकी जगह जगह पर टंकी लगायल गेलैया आओर पाछाँमे टेम्प्रोरी बाथरूमके सेहो व्यवस्था कयल गेल अइ जे माता बहिन सब जे अबै जेथिन अपना गाँवसँ हुनका सबके आवश्यकता जे पड़तनि ताहि लेल टेम्प्रोरी बाथरूम बनायल गेल अइ जलके व्यवस्था छै जगह जगह पर आओर देख लियौ जे लाइटिंगके जे छै से चारू तरफ लाइटिंगके जबरदस्त व्यवस्था छै आओर सड़क पर अहाँ सब देख रहल हेबै जे कहै छै जबरदस्त भीड़ छै जे एखनेसँ जे छै से जबरदस्त भीड़के तैयारी भऽ रहल छै जगह जगह दोकान सब लागि रहल अछि आओर भारी संख्यामे लोकसभ ओतऽ अपन पहुँच रहल छथि काल्हिखन ओसभ महादेव बनेता महादेवके पूजन करता दूर दूरके मैथिल सब जे छै एतऽ जबरदस्त संख्यामे पहुँच रहल छै देख लियौ ई पाकशाला बनायल गेल छै पाकशालामे जे छै से भोजन तैयार भऽ रहल छै जे दूर दूरसँ जे अबै जाइ जेता महादेव बनाबयवला पूजा करयवला जे एक मुक्तिकर्ता या जे दूर दूरसँ अबै छथि जिनका सभला भोजन बनि रहल छै आ हमके नाम की भेलै हमर नाम भेल कन्हैया झा कन्हैया जी की भऽ रहल छै एतऽ एतऽ अहाँके जे एक मिनट जे एक बुद्ध करता पच्चीसटा पंडीजी हुनकर खाना बनि रहल छनि अलगसँ आओर महादेव बनबैला जे गाँव गाँवसँ दूरसँ आइएथिन तिनका सभके लेल खाना बनाके व्यवस्था छै हमरा सब संगे छथि एखन एहि आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष विमल झा जी सर एहिठाम जे ई सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग के जे पूजा भऽ रहल छै कोषाध्यक्ष अपने कोन तरह से कहै छै धन के संचय भऽ रहल छै कोना आबि रहल छै धन संचय हल्का फल्का भऽ रहल छै मगर हर गाँव के भार देल गेल छै हर हर महादेव हम छी एखन केंद्रीय ऑफिस लग हम सब तऽ घूम कऽ किया तऽ टीम सब अबै छथिन ठहराबऽ के लेल पात्र दक्षिणा टोटल गाँव गहूँ कटा हमर कमिटी सबके छै जे एकरा पंडाल साउंड सबके आदमीके रहऽके लेल व्यवस्था कऽ देबाके लेल ताहिके लेल संग्रह जिनका जे इच्छा छनि से अपने सदान पत्र खाता द्वारा या रसीद कटा कऽ ओ चीज सब वहन भऽ रहल छै एखन तक पूजा सम्पन्न भेलाके बाद जे हेतै से कमिटी जनतै या फेर समाज तुका बैसारी हेतै समाज खर्चा करता हमरा सब संगे एखन छथि जे एहि आयोजन समितिके संयोजक छथि आनन्द जी आनन्द झा जी हम हुनकासँ जानऽ चाहबनि जे एखन तकके तैयारी की भऽ चुकलैए आओर की सब भऽ रहल छै आनन्द जी पहिने तऽ हम अहाँके अनमोल मिथिलामे अपनेके स्वागत करब ए, जे तैयारी छै आब अन्तिम चरणमे आबि गेल छै तऽ की सब तैयारी एखन तक भऽ चुकल छलैए आओर की सब तैयारी अ, सबसँ पहिले कपिल जी अहाँके धन्यवाद और अनमोल मिथिला के सब अ, दर्शक के अ, बहुत बहुत शुभकामना जे मिथिला ई इतिहास रचा जा रहल है काल्हि भोर में शुरू भऽ जायत ओकर कार्यक्रम अखने से शुरू भऽ गेल तऽ एकर मोटा मोटी तैयारी लगभग भऽ गेल छै और अ, जे किछु त्रुटि छै ताहिमे पूरा स्थानीय युवा सौराठ के युवा पखरौनी के युवा और स्थानीय युवा और विभिन्न विभिन्न गाम सँ अरेर सँ धगजरी सँ सतलखासँ मतलब चारू कातके कते गामके नाम लिअ सब गाँवके युवा सब छथि जहन समस्त आओर मिथिले आबि रहल समस्त छथि, मिथिले आबि रहल जी, छथि आओर युवा सब सब तन मन धन से लागल छथि आओर जे टीम सब एक दिन पहिले आबऽ वाला छथि ओहो टीम सब बेरा बेरी एनाइ शुरू भऽ गेला जेना नवानी सब से आबि गेला करुआ सब से आबि गेला तऽ धीरे धीरे धीरे धीरे ओहो टीम सब आबि रहल छथि आओर मोटा मोटी तैयारी एहिमे की छै सब गाँवके तऽ अपन अपन तैयारी स्वयं कऽ लेबाक छै तऽ एहिमे तऽ केओ ई नहि जे एकटा हमसब निमित्त छियै अहाँ व्यवस्थाके आओर ओहिमे सभटा चीज व्यवस्थित तरीकासँ चलि रहल छै आओर महादेवके कृपा छै तऽ निश्चित तौर पर महादेव जे छै से यज्ञके सफल करथिन यज्ञकर्ता जगहर्ता छथिन आयोजन समितिके एखन हमरा लगमे दू चारि आदमी छथि एतऽ मौजूद जे बहुत एक्टिव छथि हमसभ जहियासँ देख रहल छियनि बहुत एक्टिव छथि सर अपनेके नाम अभिषेक नाम सर ई की तैयारी भऽ रहल छै आओर की भऽ रहल छै देखियौ विश्वके जे सभसँ पैघ देवताके रूपमे जिनका जानल जाइ छै विश्वके कल्याण करैवला एकमात्र देवता छथिन महादेव जिनका कि ब्रह्मा आओर विष्णु सेहो हुनका महान मानलखिन आओर हुनका अपन देवताके स्वरूपमे मानलखिन आओर शिवलिङ्गके निर्माणे भेलै विश्वके शक्तिके जे छै जे अहङ्कारी मनुष्यके नाश करैके लेल शिवलिङ्गके निर्माण भेलैए ओ अहंकारके समाप्त केलखिन ब्रह्मा आओर विष्णुके जे अहंकार जखन भऽ गेल रहनि कि हम बड्ड ताकतवर छी तऽ हुनकर अहंकारके समाप्त केलखिन शिवे आबि कऽ आओर शिवलिङ्गके निर्माण केलखिन ओहि शिवलिङ्गके ओ अन्त खोजैमे ब्रह्मा विष्णुके पता चलि गेलनि कि नहि नहि शिवसँ शक्तिशाली हम नहि भऽ सकै छी आओर महान भऽ गेलखिन तऽ जे अहंकार जे दुनिआँमे व्याप्त भेल जाइ छै जे अहाँके जे एकता अखण्डताके जे कमी भेल जाइ छै ओकरा पूर्ति करैके लेल जे छै से ई अहाँके यज्ञके आयोजन कयल जाइ छै आओर एकटा आओर छै सबसँ पैघ आयोजन जे पार्थिव लिङ्गके जे पूजा होइ छै ओ खुजल जगहमे होइ छै मन्दिरमे नहि होइ छै अमूमन तऽ पार्थिव लिङ्गके पूजा कयलासँ की होइ छै अकाल मृत्युके जे भय होइ छै ओ समाप्त भऽ जाइ छै अकाल मृत्युके दर कम होइ छै अहाँ कोविड नाइन्टीनके दौरान देखने हेबै कि बहुत कम मृत्यु दर रहलै मधुबनीके पूरा भारतवर्षके रिसर्च भेल छलै ताहिमे सौरा मधुबनीके सेहो किछु गामके रिसर्च भेलै ओकर मृत्यु दर सबसँ कम पायल गेलै ओहिठाम मृत्यु दर नहि भेटलै अहाँके नहि के बराबर भेलै तऽ ई हमरा सबके शक्ति अइ कि शिवके हमसब उपासक छी आओर ओहि कारणसँ जे छै से मृत्यु दर जे घटलैए अकाल मृत्यु हमरा सबके कम रेशियो मिथिलासँ लऽ कऽ आ विश्व कल्याणके लेल सबके बाबाके आशीर्वाद प्राप्त होइ आओर भारतके लेल सेहो कि हमर मिथिलाके ओ वीर भूमिपर ई पूजा हम अपना लाइफमे अखन तक सब स्थान पर गेलहुँ हँ। धर्म के सब राज पर ई एक दिवसीय पर बाबा के पार्थिव शिव पूजा महामृत्युंजय सवा लक्ष और एक सौ आठ सुंदरकांड पाठ आइ जे भऽ रहल अछि और एहन पूजा हमरा लगैए कि अखन तक भारत में कतहु नहि भेल हँ। एक दिवसीय देख रहल छियै जे दूर दूर से आदमी सब पहुँच रहल छथि दिल्ली से पहुँच रहल छथि यूपी से पहुँच रहल छथि जगह जगह से पहुँच रहल छथि सौराठ सभागाछी पवित्र भूमि पर पुनः एक नव क्रांति एक नव अध्याय लिखल जा रहल अछि तेरह तारीख को यानी काल्हि तेरह नवंबर रवि दिन को सौराठ सभागाछी के भूमि में मिथिला के इतिहास में एक नव अध्याय जुड़ल जा रहल अछि